Eh, kũrĩ aingĩ kĩhuhũkanio gĩa korona kĩamahobanĩirie ta itu rĩa mbura gĩkĩmanyita kumbacũ na kũmaranga mĩmero ya kũrĩa monjorithagĩria na kũmatiga magĩikia thari cia ũkĩa, amwe ao arĩ arĩa mehocagia ũkuinĩ wa ndege na nĩguo kwĩmathĩra ũboco. Kuma Covid yoka nĩ yatũhutirie na njĩra nene mũno, tũtegemeaga gũtũma indo na rũraya na tũtũmagĩra ndege, Nĩwaririkana ndege nĩciarũgamirio kũrutu- kũ- kũ- ah, gũka gũka Kenya, o na arĩa ma ataria ma- magũraga indo gũkũ ta Mount Kenya kana kũrĩa Naroko, Maasai Mara na kũrĩa kũngĩ nĩma- makĩũa magũka, na nĩtwambĩte kũhutio na njĩra nene mũno o na arĩa magĩtũmaga indo ah, ongorwo nĩ indo cia cia cia kĩmerera kana nĩ indo cia biacara nĩmambĩte kũrũgama, kwoguo ũhoro ũcio nĩwatũhutirie na njĩra nene mũno. Na rĩrĩa gwatuĩkire ndege nĩ cianjia gũcoka, ciacokire ndege nini, na ndege ici cio- ciacoka nini rĩ, nĩ ciongereire mbei mũno ya gũkua indo, nĩgetha gĩkĩrikave thĩna ũrĩa cigĩkoretwo cina- cinacio- cinaguo mĩeri ĩyo yothe. Na wa- wona mbei ĩyo ya gũtũma indo yakĩongerereka, noguo mũndũ wa gũtũma indo mũ- mũruti wa biacara kũrĩa thĩ, nake akĩhutagio. Tondũ ũgĩkorwo tũratũmagĩra hau kabere ndora ithatũ gũtũma eh, makadamia kũrĩa Amerika, rĩrĩa maragĩco, ndege iracokire, ciokire na, na ndora ta, ta, ta inya gaturumo ithano. Ũkona mũruti wa biacara ĩyo kana mũrĩmi wa biacara icio hake nĩ akũgĩa na thĩna wa, wa, wa profit yake ĩrĩa Kwaguo ene o kuuma ũgakua tene. John Maina kuuma kambuni-inĩ ya kũhetũkithia mĩrigo ya Young Line Kenya na ũrĩa ũĩkaine na rĩĩtwa rĩngĩ rĩ ngumo ta Maina wa Young Line, nĩ ũmwe wa arĩa maakunĩkirũo nĩ marũrũ ma kĩng'ũki gĩkĩ na gũtigwo ekonotete atarĩ na wĩki. 70 per cent ya profit ĩrĩa ndonaga mĩaka ĩyo yothe nĩ yaikũrũkĩte, no rĩu nĩ ĩkĩanjĩtie kwambata na rĩu nĩ kinyĩte kĩndũ ta 45%, 48%. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ndarũgamĩtie wĩra aruti a wĩra akwa ikũmi na mũgwanja ngĩtiga atatũ, na nĩ mwakĩmona me gũkũ makĩruta wĩra ũcio, marathiĩ na mbere. Na rĩu kuma mweri ũyũ ũroka, mweri wa ikũmi na ĩrĩ na January, nĩ makwanjia gũcoka rĩu. Aratwĩra gũcokereria gwa thabarĩ cia ndege mweri-inĩ wa kanana na wa ikũmi nĩkuo kũramũcokeirie mĩtheko rĩngĩ na ona korwo to kwega biũ rĩu akoiga gũtireyagia. Kũrĩa China kuma thĩ mũgathe President Uhuru anyitane na President wa China na kũhingũra thoko ya China nĩtuonete wongerereku mũingĩ mũno tondũ tũratũmaga ma containers, ta rĩu niĩ kambuni yakwa ya Young Line nĩratũmaga container Ah, o mweri container 80 85 no rĩu nĩ ndĩrona nĩ kinyĩte magana merĩ magana merĩ ma 42 o mweri o mweri o mweri tondũ wa kũhingũra thoko na kũrĩa ririkana China nĩ, nĩ, nĩ sa- subcontinent na China ĩna andũ aingĩ mũno mabilioni a andũ ũguo nĩ kuga arĩa mara- mararĩa indo cio- cio- cia kuma Kenya nĩ mongererekete na angĩ arĩa mataramenyaga kwĩna irio cia kuma Kenya, o kũu China ĩyo nĩmamenyerete kwĩna indo cia kuma Kenya na nĩcio nĩmaracirĩa, magacienda nao magetia ingĩ. Maina arauga rĩrĩ rĩu nĩ ihinda rĩa wĩra kuona thoko nja ya Kenya no nene makĩria, akĩra arĩmi ihinda nĩ ikinyu rĩao rĩa kũrũmia mĩro na nĩgetha mathakĩre mbeca-inĩ. Nĩmarĩme mĩciri, nĩmarĩme hayas, hayas avocado. Ah, nĩ marĩme mũndũ ũgwĩtwo bananas Ah, na nĩ marĩme asian asian vegetables icio herbs na maherbs icio mangĩrĩma area ya timao na kũrĩa kũngĩ na macoke andũ a moro na andũ a elbagon macoke mĩgũnda marĩme beniko beniko ĩna mbeca mũtangĩ mũtangĩ imagine tondũ ona indo iria Ben Kuria irathondekerwo Naikuru kana irathondekerwo Athi River, thoko ĩrĩa yacio ndĩraigana. Kwĩna thoko nene mũno kũndũ gwĩtagwo Seychelles, France na Germany na US. Kũu kwĩna thoko nene mũno, ona demand ĩ- ĩ- ĩ- nĩ nene mũno ũndũ mangĩka produce, eh, kĩrĩ- mangĩka produce Ben Kuria kũrĩa Naikuru ah, prof- ĩ- ĩ- ĩtuĩkĩte processed, already kwĩna thoko yetereire kũrĩa America. Kwoguo andũ nĩ marute kaũndũ karĩa me nako, makĩmenyaga atĩ no mone thoko rũraya, na thoko ĩyo nĩ nene mũno ya kũmateithia maica-inĩ mao. E Maina wa Young Line aroiga korwo thirikari cia matũũra no ciĩtĩkĩre gũteithĩrĩria arĩmi na kũhungurania thoko-inĩ cia mabũrũri ma rũraya, mathogora ma thĩ ta ma kahũa na macani marĩa arĩmi makoretwo magĩkaya nĩ ũndũ wamo, mangĩthomagwo mabuku-inĩ ma kĩririkano. Thirikari ya kauntĩ ya Kericho nĩ ĩratũma ngwacĩ rũraya. ĩgatũma ngwacĩ supermarket cia rũraya especially UK na ngwacĩ icio igatũma igatũma Kenya ĩmenyekane na indo ingĩ cia gũtũma cia kuma Kenya ikamenyekana na igagĩtumwo kũrĩa rũraya njahĩ nĩ tũratũma mũno America nĩ tondũ wa Agĩkũyũ na Africa arĩa me, me kũrĩa uh, America makarĩa indo, indo cia ũndũire wa Agĩkũyũ na ũguo nĩ kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ Mũra County nĩ tũnyitanĩte nao gũtũma kahũa kao na, na kahũa karĩa maratũma gagũthiĩ gũtukanio na, na kahũa kangĩ gaku- gakuma na thĩ ĩngĩ na gac- gathondeke kahũa bein, uh, wa very unique uh, coffee na kahũa kau nĩ ga kwendia thĩ, thĩ, thĩ ng'ima ningĩ kahũa karĩa maratũma nĩ kahũa gagũthiĩ kũ blendwo gakorwo made in Kenya kangĩ gagũthondekwo- gagũthondekwo ka- ka made in Kenya na nĩgetha ona mũrĩmi wa Mũrang'a o harĩa thĩ hothe-rĩ, nĩekũ, nĩekũgĩa na benefit, nĩegũkenerera cai wake ũrĩa anarĩma. Ararĩkia na gũtwĩra marĩ na mwĩhoko wonjoria no ũkwĩhanda rĩngĩ, no ĩndĩ thirikari gũgatuĩka ĩrĩ na kĩbarũa gĩa gũtigĩrĩra nĩ tũrendia indo nyingĩ nja ya Kenya gũkĩra iria tũragũra na nja. Kenya ĩrendia indo 12 per cent of what we produce, no Kenya ĩna potential ya kwendia indo, aah, aah, kuma Kenya more than 35 per cent. in the next 5 years na nigetha tondå 70 pa- tondå uh, 70 pa- 75% ya indo iria tu- ciothe tu- tu- tutũmagĩra gũkũ kenya cikorwo ciĩ kuma Rũraya- ciĩ kuma rũraya rĩ kenya no ĩgarũre eh, metha ĩyo tũkorwo tũgĩtũma indo nyingĩ mũno gũkĩra ũrĩa tũreka atĩa tũra import nona rĩu indo ta, ta, ta ndawa ndawa no, no tũhote gũtũma mũno nyingĩ tũngĩgĩa na manufacturing uh, sectors njega biũ na handũ ha kũ import ndawa kuma kuma America na kuma kuma uh, India na mm, gap ĩyo ya- ya- ya- iria tũratũma na iria tũra tũra tũra- tũra tũra import ĩkorwo ĩkĩnyihanyihio at the same time GDP ya Kenya nĩ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ gũikũrũka nĩ nĩ kwambata wega mũno ũndũ ona Kenya tũkũgĩa na na na- na kĩ na ciringi njega Ngĩhuhĩra mũrũri wa Mũgĩkũyũ kuuma kaũntĩ ya Rware, niĩ njĩtagwo Mũigai